Dakinhar tat-tieġ, ġurnata indimentikabbli minquxa fl-istorja ta' kull koppja li tieħu dan il-pass 'il quddiem, fejn iħallu ż-żmien l-għerusija warajhom sabiex jibdew kapitlu ġdid f'ħajjithom. Iżda biex din il-ġurnata tant speċjali tissarraf f'realtà, ikun hemm ħafna ħidma għaddejja minn wara l-kwinti, ħidma li Claudia Diacono wisq mhux ftit familjari magħha. Wara li tagħlaq il-bibien tal-uffiċċju tagħha tax-xogħol govermentali li taħdem binhar, il-ħidma ta' Claudia tissokta biex toħloq il-maġija li jġibu magħhom it-tiġien.
Ix-xogħol tiegħi full-time huwa m'entità pubblika fejn qed nistudja l-avukata. Eh, u xol tijaj part-time jina events planner, wedding organizer. Pala skola għamilt il-sekondarja għawnek, kif ukoll mbagħad komplejt higher MCAST u mortu koll ITS u wara komplejt b'università. Uffiċjalment għenni 8 snin, iżda x-xogħol beda jisu mill-2010 fejn bdejt pala waiter ġo lukanda ewlenija f'Malta, xogħli fil-bidu kien ġas naħsel it-tazzi. Pero jiena bħala persuna naqra persistenti so u ridt nikber ovvjament għax jogħġobni is-settur tal-events u s-settur ta' organizzazzjoni. Ovvjament wara ftit xhur ħarġuni station waiter, mbagħad laħquni supervisor u bdejt nagħmel iktar xogħol fis-settur tal-lukandi. L-ippjanar tat-tiġijiet kien dejjem xi ħaġa għal qalbi, fis-sens li inti tiltaqa' ma' koppja, u f'idejk ħajafdawlek ġurnata memorabbli u inti trid tgħinhom jisu għandek dak il-baby li għalihom verament importanti għax ovvjament qed jinvestu il-ħin kif ukoll ammont kbir ta' flus u trid tkun inti jisek fuq it-tmun li qed tmexxihom u taqdilhom kollox biex ovvjament toħroġ dik il-ġurnata li ma jinsew qatt. Kull tieġ huwa differenti skont kemm hu kbir, kemm hu żgħir, jekk hux ċerimonja biċ-ċivil, ċerimonja nkella fil-knisja, So jiddependi anki l-koppja x-xewqat tagħhom. Għandek dawk it-tiġijiet li ngħidulhom straight forward li inti tibda u tgħid dan bħala tieġ ħa naħdem u mhux ħajnqala li xejn, ovvjament inti dejjem trid taħseb plan A, plan B, plan C għax ovvjament it-temp huwa wieħed mill-ewwel fatturi. Iżda ovvjament once li tkun preparata għal kollox, tkun lesta għal dak li sfortunatament jista' jinqala' matul ix-xogħol. Qabel kull event huwa ngħidulhom għal limited number of meetings mal-klijenti jew inkella mal-koppji skont xi jkun li tkun tal-event, ovvjament pjanar ta' loġistika u dak kollu li jkun se jinvolvi l-event. Jekk hux event fuq skala nazzjonali jew inkella event like a public or a private event. Meta bdejt l-ITS letteralment applikajt jumejn biss qabel ma għalqu l-applications. Kont għadni kemm lestejt il-kors ta' accountant, Rajt fuq Facebook li kienu għadhom l-applications open għax kien hemm ehm, diploma in events miftuħa. Ovvjament ma kienx available part-time, kien biss available full-time. Dejjem kien ix-xoqa tiegħi li mmur barra minn Malta, ovvjament biex naħdem hemmhekk u eh, ovvjament litteralment fil-24 sija mor tajtuli għall-interview ġejt aċċettata u bdejt it-tliet snin kors bit-tir li nitla l-internship ta' barra. Mort barra, l-internship kellu jkun ta' six months, wara xarejn biss offrewli full time. Letteralment bqajt hemm, bqajt hemm għal sentejn. Jiena mort l-Iskozja, Edinbera, hija esperjenza ma ninsa qatt, huwa post li żgur nerġa' nirritorna anke biex naħdem. Kien qisu kif ħa noqgħod ngħid il-boom tiegħi li minn hemmhekk tgħallimt ħafna. Ovvjament ix-xogħol li għamilt hawn Malta għenni ħafna għax anke inti li tkun kapaċi taħdem flessibilità, stajt naħdem f'kull dipartiment, l-ebda xogħol nista' ngħid ma jaqtagħli qalbi f'dak is-settur, so hemmhekk kif raw xi ħadd li jista' jaħdem f'dak kollu, sinċerament ħatfuni u fatt biss biss għalija kienet xi ħaġa kbira li wara xahrejn biss offrewli full time, wara t-tielet xahar offrewli opportunità li kienet ġejja mir-Royal Highness ta' Abu Dhabi, ġifieri l-familja rjali minn Abu Dhabi, u offrewli li nkun il-female personal butler tagħhom. Ovvjament l-ewwel ħaġa li għamilt ċempilt l-internship officer tiegħi għax like ġennint, ovvjament kienet opportunità like either I make it or I fail. Ovvjament sibt ħafna kuraġġ min-naħa tagħha għamilta u ħriġ bis-suċċess u mbagħad fl-aħħar niftakar meta rrid ngħid Malta anke kont ħadt il-Best Student Female ta' l-award ta' l-Malta Tourism Authority. Claudia tgħidilna kif fl-ippjanar tat-tiġin u avvenimenti oħra tiltaqa' ma' ftit minn kollox, xogħol li jġib miegħu responsabiltajiet kbar u jitlob minnha dedikazzjoni li ma bħalha. Kompliet billi spjegatilna ftit fiex jikkonsisti dan ix-xogħol u xi sfidi marbutin miegħu.
Sfidi hemm ħafna, partikolarment hemm tnejn għal huma għalija f'Malta l-aktar it-temp, li nippjana mod u jkun mod ieħor, speċjalment inti ċertu xhur tas-sajf tajt ħajkun b'nazzi, mbagħad ovvjament bħal dis-sena eżempju Ġunju nista' ngħid li bikkieni, x'ovvjament nagħmel set-ups barra u mbagħad tagħmilli x-xita. U l-isfida l-oħra hija loġistika li sfortunatament ġieli unplanned, ikollok toroq magħluqin u jkollok jiddawwarlek kollox, diversions li ma tkunx avżata minn qabel u ovvjament ikollok event, trid tagħmel ovvjament ħafna pjanar minn qabel kif ħa jgħaddu, speċjalment jekk ikollok delegazzjoni, hemm permessi, pulizija involved, ġifieri iktar ma jkun kbir l-event, iktar tidħol loġistika u ma naħseb it-temp u it-traffic management huwa l-iktar tnejn li nsib fis-settur tiegħi. Kull tiċ huwa uniku insejja, għaliex ovvjament il-koppji jkunu kollha differenti, Minn matriċ partikolari li kont għamilt ġewwa l-Iskozja, b'żewġ ħafna drabi l-Iskozja huma differenti ħafna minn Malta. Ovvjament ikollhom ħafna nies mistidnin minn pajjiżi differenti li ovvjament dawn ikollhom jivvjaġġaw biex jiġu, jiġifieri mhux bħalna li ġast kemm insuqu għal ġo-venue tat-tieġ normali. U niftakar kien Tieġ fejn kelli l-għarusa kienet Indjana u l-personas kien Skoċċiż, allura totalment żewġ nazzjonalitajiet differenti fejn dak it-tieġ normalment idum fuq tlett ijiem. Sewwa, ovvjament, kulturi u anki lbies huwa differenti u trid tara kif ħadd amalgama kollox. Hemmhekk tibda bħala pjanar tibda bil-food tastings tagħhom li ovvjament tidħol ħafna iktar riċerka għax ovvjament għandek żewġ nazzjonalitajiet differenti u trid togħġob ħafna lil kull lill-guests tagħhom li jkollok. U naħseb waħda li nibqa' niftakar, ovvjament ġewwa l-Iskozja famuż ħafna bħala main meal kien il-venison. Sewwa. Ovvjament peress li konna nafu l-Indjani kienu ħafna minnhom pork free, dawqa waħda daw kollha kif bdew jaraw eh, l-venison ħiereġ għall-guests kollha li kienu Skoċċiżi, ovvjament daw tħajru ridu jduquh. Ovvjament kont naħdem ġo five star hotel li ovvjament kienet pre-booked minn kollox minn qabel, U f'daqqa waħda filli kelli 50 eżempju venison, 50 bi, f'daqqa waħda riedu 80 li hija impossibbli f'ħakka tajn li joħorġu dak l-ammont għax anki l-kċina, x-chefs ma jkunux preparati fuq dik il-dana. Ovvjament hemmhekk kelli ngħajjat la rusa, rusa riedu bil-fors, ma l-possibilità trid tgħidilha Le, hemmhekk kelli l-ewwel ħaġa li ngħid le.
Għalkemm il-ħidma hija bla qiegħda u ġġib magħha għadd ta' sfidi, huwa xogħol li lil Claudia jagħtiha mhux biss kuntentizza iżda wkoll sodisfazzjon kbir. Dawn l-avvenimenti minn dejjem kienu xi ħaġa għal qalbha minn mindu kienet tifla, u kemm ilha tinvolvi ruħha fl-organizzar tagħhom, l-għaxqa tagħha dejjem kienet u għadha li toħloq il-ġurnata memorabbli għall-koppji kollha li taqdi.
Hija linja sabiħa u interessanti ħafna, però nitkellem li jrid ikollok naqra il-guts ukoll li tagħmilha, għax ġifieri hemm differenzi sa fejn biex bdejt għal events tlift jew rrifjutajt ġob li kont bil-qiegħda u paga kienet ħafna aħjar. Però jiena ma stajtx nistikja dak iż-żmien tal-età tiegħi, Bilqiegħda, ġast qed ngħid qed naqra dik il-paga, għalkemm kont studjajt għax kien jogħġobni x-xogħol ta' accounts, ma stajtx nistikjer li noqgħod bilqiegħda ġast naħdem accounts biss. So letteralment ridt xi ħaġa li nbiddel. They go for it, jekk tiġihom opportunità għal barra ma jaqtgħux qalbhom, jinsew, mhux ħa ngħidlek jinsew li għandhom familja, jinsew li għandhom boyfriend, raġel jew mara. Hi opportunità ta' darba li tista' tbiddillek ħajtek. L-esperjenza ta' barra hija indimentikabbli. Ir-raġuni tibqa' apparti mhux għax rewards jew li rbaħt u hekk għax dawk huma xi ħaġa li kienu l-frott tal-ħidma li jiena għamilt. Iżda l-fatt li meta ngħidu dduq barra hija differenti għax tara perspettiva ta' pajjiż ieħor, kif jittrattaw il-ħaddiem u anki l-kultura li ovvjament tkun trid tadatta meta ġejt lura sakemm erġajt ġejt lura mal-ewwel u bdejt naħdem fuq event dak iż-żmien kienet il-presidenza tal-EU so jiġifieri kien event enormi wkoll għal Malta li kienet se tiġi hosted hawnhekk fl-2017 li letteralment ittik ħafna knowledge għax inti once li tmiss mal-kelma turiżmu u ħa tidħol fis-settur catering kċina, ġifi l-ITS, aħna kellna exposure, catering, menu, kelli exposure ta' kollox. Ġifiri fil-kors tiegħi, so tejnek ħafna, jiena nista' ngħid li l-esperjenza ta' barra ma jiddispjaċini xejn li għamilta. Ma kienx faċli għax ovvjament titlaq għal sitt xhur u fil-finalment jiena bqajt hemmhekk, titlaq il-familja, titlaq kollox, imma hija xi ħaġa li nerġa' nagħmilha bla dubju ta' xejn. U waqt li Claudia ssib ftit ħin mistħoqq biex tistrieħ, aħna nistednukom tingħaqdu magħna għal episodju tal-ġimgħa d-dieħla fejn se nsiru nafu aktar dwar il-mistiedna li jmiss. Narawkom!

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.